Sûreyê Beqera ayetên heft û pênc heta sed û pênc e em dê bixwînin. Werin em bi hev re meala Qur'ana Pîroz bi kurdî bixwînin. Gava li mu'mînan rast tên dibêjin me jî bawer kir lê gava xwe bi xwe diman digotin ma hûn tiştên ku Allah di Tewratê de ji we re diyar kiriye Ji wan re dibêjin, ji bo ku ew jî li cem û xwedayê we li dijî ve pê delîlan bînin. Ma hûn aqil nagihînin vê? Ma qey ew nizanin ku Allah bi tiştên ew we dişêrin û yên ku eşkere jî dikin teqez dizane. Hinek ji wan ne xwenda ne, dilxwazî û hêviyên derevîn ne tê de, kitêbê nizanin, ew sirf gûman dikin. Xwelê li serê van kesan be ku kitêbê bi destê xwe dinivîsin, paşê ji bo bi pereyeke hindik bifroşin dibêjin ev ji cem Allah e. Xwelê li serê wan be. Ji bo tiştê destên wan nivisiye û ji bo keda ew dikin jî xwelê li serê wan be. Tev gotine, agir ji çend rojên bi hejmar pê ve dest me nade. Tu ji wan re bibêje, Ma qey we ji Allah sozek standiye? Allah ji ehda xwe helbet venagere yan jî di heqê Allah de tiştên hûn pê nizanin dibêjin. Nexêr, çi kesê gunehekê bike û gunehê wî Wî dorpêç bike, ew ehlê cehnemê ne, ew ê tê de ebedî bimînin. Ew ên îman anîne û karê qenc jî dikin ehlê cenetê ne, ew ê tê de ebedî bimînin. Ne me soz ji zaroyên Îsraîl girt ku, Ji Allah pê ve tu kesekî din nehebînin û bi dê û bavan, bi meriv û sevî û belengazan ji qenciyê bikin, qenciyê ji însanan re bibêjin, di wê nimêj bikin û zekatê bidin, paşê hindik ji we netê de hûn ji soza xwe vegeriyan û tew hîn jî hûn berê xwe diguherînin. Ne me soz ji we stend ku hûn ê xwîna hev nerijînin û hewdû ji welatê hev dernexin, Soxîn wê jî ew qebûl kir, hûn bi xwe jî şahîd in. Paşê hûn wanên ku we wê soza dabû, hûn hev dikujin, hinek ji we hinekan ji warê wan derdixin, Li dijî van bi gunehkarî û neyarî alîkariya hev dikin. Ger bi hêsîrî bên cem we jî, tevlî derxistina van li we heram e. Jî tev hûn fîdyeyê jî van distînin. Ma qey ji kitebê bi hinekî îmanê tînin û bi hinekî jî hûn kafir dibin? Kî ji we wisa bike cezayê wî di jiyana dinyayê de tenê riswatî, tenê riswatî ye û roja qiyametê jî ew ê bi bal ezabê herî dijwar ve bên vegerandin. Allah ji tiştên hûn dikin ne xafil e. Ên bi axretê jîna dinyayê kirîne Ev bi xwe ne. Ji xwe ne ezabê van sivik dibe ne jî alîkariya van tê kirin. Me Tewret da Mûsa, di pey wî re jî me li pey hew pêxember şandin, mucizeyên eşkere dan Îsayê kurê Meryemê û me bi canê pîroz Cebraîl destek dayê. Qey çi cara ku pêxemberek bi tiştên ne li gorî dilê we ji we re bê Hûn ê qûretiyê bikin û hinekan ji wan biderevînin, hinekan jî bikujin. Cîhûyan bi qerf ji pêxembere digotin, Dilê me têr e, ne hewceyê peyvên te ye. Naxêr! Allah ji ber kufra wan lanet li van kiriye. Loma ew qasî hindik baweriyê tîn in. Gava ji cem Allah kitebekê ku Tewrata di destê wan de ye tasdîq dikir ji wan re hat, ji xwe berê ji wan li hemberê kafiran serkeftin dixwast. Dîsa ji gava tiştê van ev Nas dikirin jî ji wan re hat ev înkar kirin, lenat lanete Allah li van li kafiran be. Tiştê ku xwe pê firotine çiqas pîs e. Ev ji dexesî bi vehya ku Allah ji fedl û kerema xwe ji bendeyan xwe kê bixwaze jê re daxistiye kafir dibin. Loma bi xezebek li ser xezebekî vegeriyan. Ezabê riswaker ji kafiran re ye. Gava ji wan re tê gotin, Bi tiştên ku Allah nazil kiriye îmanê bînin. Dibêjin, Em ê bi tiştên ji me re hatiye daxistin îmanê bînin û yên wekî din înkar dikin. Quran heq e û Tewrata ku li wa van e jî tesdîq dike. Tu bibêje, Ger bira we bi Tewratî îman danî, ne xwe çima berê we pêxemberên Allah dikuştin? Mûsa bi delîl û mucizeyên pir eşkere hat ji were, paşê di dû wî re we golik ji xwe re kir îlah, ne hûn wisa zalim in? Ne gavekî mesoz ji we stand û çiyayê Tûrê bi ser we de rakir û got, Tiştê ku me daye we hûn bi hêz bigirin û baş guh bidinê. Lê gotin, Me bihîst û me îsyan kir. Ji ber kafiriya wan dilê wan bi hezkirina golikê têr vexwariye. Ji wan re bibêje, Ger hûn mumîn bin, îmana we çiqas tiştekî pîs emrî we dike? Ji wan re bibêje, Ger wekî hûn dibêjin li cem Allah warê axretê, ne yê însanên din e sirf yê we tenê ye. Naxwe ger de deh ka xwe de hûn Samî min e, de ka mirinê bixwazin. Loma ji ber tiştên wan berê kirine mirinê qet naxwazin ew. Allah bi zaliman baş dizane. Tu yê wan bibînî ku ew ji her kesî bêhtir Heya jî yên putperest jî bêhtir bi serê jînê de direelin. Her yek ji wan dixwaze ku hezar salî bijî. Lê jîna hezar salî jî tu kesî ji ezab dûr naxe. Tiştên ew dikin Allah dibîne. Tu bibêje yê dijminê Cibrîl be bila baş bizanibe ku wî ew kitêb bi destûrê Allah daxistiye qelbê te û ew hem kitêbên beriya xwe tasdiq dike hem jî ji mumînan re rêber û mizgîn e. Ê ku dijminê Allah, melaîketên wî, pêxemberên wî, Cibrîl û Mîkaîl be, bila baş bizanibe ku Allah jî dijminê kafiran e. Bi sond me ayetên eşkere ji te re daxistine, ji fasixan pê ve tu kes van înkar nake. Ne çi cara ew ehdeke bidin wê hinek ji wan wê ehdê xira bikin û bavêjin, ji xwe pirrên wan baweriyê nain. Gava ji cem Allah, pêxemberek ji wan re hat û tiştên bi wan re ne ji tasdik dikir, Komek ji yên xwedî kitêb wekî ku ew qet nizanin kitêbê Allah dawêtin pişt xwe. Wan da pey tiştên ku şeytanan di heqê hukimdariya Suleyman pêxember de ji ber xwe derdixistin. Ne xwe Suleyman ne sihir çêkir ne jî kafir bû. Lê belê şeytan bûne kafir. Ji ber van însan dialimandin sihrbazî û tiştên ji her du melekên li Babilê, Harût û Marût re hatibû daxistin. Lê wan her duyan heya negotina em her du wesîla fîtne û îmtihaneke ne. Nebî nebî tu kafir nebe. Tu tişt fêrî tu kesî nedikirin. Lê wan ji her duyan tiştên ku pê navbera mêr û jînê xwera dikirin hîn dibûn. Ger ne bi destûrê Allah be ew bi vê nikarin bi tu awayî zerarê bidin mirovan. Ev dielîmînin tiştên ku ziyanê didin wan û bi kêrî van nayên. Wan baş dizanibû ku kesê Wê efsûnê bikire li axretê tu par ji wî re nîne. Çiqas pîs e tiştên ku wan xwe pê firotine. Xwezî wan bizanibûya. Ger wan bawer bikira û li hemberî Allah ji biêdebiyê xwe biparastana. Xelatek ji cem Allah helbet wê çêtir bûya. Xwezî wan zanibûya. Gelî yên bavêrî anîne. Nebêjin tu guh bide me, lê bibêjin çavdêrê me be û hûn guhdarî bikin. Ezebeke bijan ji kafiran re heye. Ne kafirên xwedîrkitêb ne jî yên muşrik naxwazin ku qenciyek ji Rebbê we ji we re bê daxistin. Lê Allah kê bixwaze wî bi rehmeta xwe hildibijêre. Allah xwediyê lutf û îhsana mezin e. Çi ayeta em nesîx bikin û an jî em wê bidin jibîrkirin, em ê yeka jê çêtir an jî ayetek wek wê bînin. Ma qey tu nizanî Allah teqez bi her tiştî dikar e? Ma qey tu nizanî ku hukimraniya asîman û erdê bêguman Allah in. Ê Allah in. Ji xwe, ji Allah pê ve jî tu dost û alîkarî we nîn in. Ma qey wekî ku berê ji Mûsa hatîbû pirsîn, hûn jî dixwazin ji pêxemberê xwe bipirsin. Kesên îmanê bi kufrê biguherînin, bêguman ew ji riya rast, ji riya ripî rast şaş bûne. Gelek jî yên xwedî kitêb sirf ji hesûdiya xwe piştî ku heqî ji wan re bi temamî eşkere bû, bi eşkere bû jî xwestin ku piştî baveriya we, we vegerînin kufrê. Naxwe heya di heqê wan de emrê Allah bê Hûn wan efû bikin û bibexşînin. Allah bi her tiştî dikar e. Nimêj bikin, zekatê bidin, di pêşiya xwe de hûn çi xêrê bişînin jî, hûn ê wê li cem Allah bibînin. Bêguman Allah tiştên hûn dikin baş dibîne. Gotin, Ji yên cihû yan ên file pê ve tu kes nakeve cenetê. Ev heviyên van in. Ji wan re bibêje, Ger hûn rast dibêjin, de kanî delîla xwe bînin. Naxêr, kî berê xwe bide Allah û qencikar be, ji xwe xêra wî li cem Xwedayê wî ye. Ne tirs ji wan re heye, ne jî ew xemgîn dibin. Cihû dibêjin, File ne li ser tu tiştî ne, File jî dibêjin cih û ne li ser tu tiştin e. Qaşo ew kitêbê jî dixwînin. Van mişûkên nezan jî galgalên wek ên wan digotin. Êdî Allah wê di navbera van de di heqê tiştê ku wan li ser li hêviyane de roja qiyametê vê hukum bike. Ma ji wî kesê ku di mizgeftên Allah de min a zîkrê wî dike û ji bo xêrakirina wan dixebite kî zalimtir e? Jixwe heqê wan e, heqê wan ew e divê ew bê tirs nekevin mizgeftan. Li dinyayê rûreşî û ji axretê jî, li axretê jî ezabekî mezin ji wan re heye. Rojhilat û rojevayê yên Ellah in. Hûn berê xwe bidin ku berê Ellah li wê derê ye. Bêguman Ellah xwediyê lutf û kerema fireh e û zana ye. Dibêjin ku Ellah zaro ji xwe re girtiye. Ew ji van tiştan pak û bêrî ye. Belê çi tiştên di asîmanan û erdê de hene hemû yên wî ne. Hemû ji jêr e stû dide. Hemû ji jêr we stû ditewînin. Allah yê ku bê nimûne asîman û erd afirandine. Gava bixwaze karêk bike bêguman tenê jê re dibêje çê bibe ew jî hema pê re çê dibe. Yên nizanin dibêjin ku ma ne pêwîst e ku Allah bi me re bipeyve yan jî nîşanekî ji me re bîne. Yên berî wan jî wisa galgalekî wekî ya van digotin. Dilê wan bûne wek hew. Me ayet ji bo qewmekî ku ji dil pê bawer dikin eşkere kirine. Bêguman me tu bi heqiyê şandiye. Mizginberî û hişyarvanî. Ji ehlê cehenemê tu ne mesûl î. Heya tu neçî ser dînê wan cihû û fileh ji te razî nabin. Bêguman riya Bêguman rast riya Allah e Piştî wê zanîna ku ji te re hatiye, tu jî rabî bidî pey hevesên van, ne tu dost ne jî tu alîkarî te ji alî Allah çê nabin. Evên me kitêb daye wan û ew wekî divê wê dixwînin, jixwe yên ku îmanê pê tînin pê tînin jî ev bi xwe ne. Kesê ku wê înkar bikin, ên dixesirin ew bi xwe ne. Gelî zaroyên Îsraîl, hûn îhsan û nîmetên min ên min dabûn we, bi bîr bînin, bêguman min hûn di ser mirovan re girtibûn. Hûn xwe ji rojekî wisa hûn xwe ji rojekî wisa biparêzin ku tu kes di vê rojê de tiştekî di ber kesekî de nade, ji bedêla tu kesî jî fidye nayê qebûlkirin. Şefaet jî ji tu kesî re feyde nake û alîkariyê wan jî nayê kirin. Ne gavekî Xwedê Îbrahîm bi çend peyvan ev ceribandibû. Gava ku Îbrahîm bi temamî ev bi cî anî, Allah jê re got, Bêguman ez ê te ji mirovan re bikim pêşeva. Vî jî got, Zuriyeta min jî bikî bike pêşeva. Rebbê vî got, Soza min ne ji bo zaliman e. Ne me Kabe ji mirovan re kir ciyê civîn û evletiyê. Hûn jî meqamê Îbrahîm ji xwe re bikin ciyê nimêjê. Me soz ji Îbrahîm û Îsmaîl stend ku hûn ê ji bo yên ku tewaf bikin têkevin xewlê, diçin rûkiyê û sucûdê mala min paqij bikin. Wê gavê Îbrahîm ji wisa dua kir û got, Xwedayê min! Tu wê derê bike bajarekî bi ewle, Rûniştiyên wê yên ku îman bi Ellah û Rojê Axretê anîne jî bi fêkiyên tevr bi tevr xwedî bike. Ellah got, Ez ê kesê ku kafir bibe jî hindik xweşî bidim jiyandin. Paşê ez ê wê têxim ezabê agir, ev wargehekî çiqas pîs e. Ne Îbrahîm û Îsmaîl stunên beytê bilind dikirin digotin, bilind dikirin û digotin Perwerdekarê me! Tu ji me qebûl bike, yê wekî divê ev dibihîze û yê dizane helbet tu yî. Xwedayê me, Tu me her duyan ji xwe re bike misliman û ji zuriyata me jî ji xwe re umeteke misliman çêke. Usûla îbadetan şanî me bide, toba me qebûl bike, bi rastî yê tobeyan qebûl dike û yê dilo wan tu yî. Perwerdekarê me, tu ji wan re pêxemberekî ji wan bişîne. Bila ji wan re ayetên te bixwîne, Quranê û hikmetê fêrî van bike û van pak û paqij bike. Bêguman ê Ezîz û Hekîm helbet tu yî. Ma ji nezanê ehmeq pê ve, kî rûyê xwe ji dinê Îbrahîm dizivirîne? Me ew li dinyayê bi pêxempertî bi pêxemberitiyê kir xwedî rûmet û ew hilbijart. Li axirêtê jî bêguman ev ji salihan e. Gava ku xwedayê wî jê re got, Ji dil û can tu teslîm bibe, wî jî got, Ez teslîmî xwedayê aleman bûme. Îbrahîm ew wesiyet li zareyan xwe kir, Yaqûb jî, Lawên min, bêguman Allah dînê Îslamê ji bo we hilbijartiye. Nexwe di her hal û karî de hûn jî bi Mislimanî bimirin. Naxwe qey gava Yaqûb ketibû ber mirinê hûn li cem wî bûn? Ne ji zaroyan xwe ya digot, Hûn ê piştê min çi bihebînin? Wan jî digot, Em ê ji Xwedeyê te û Xwedayê babanê te Îbrahîm, Îsmaîl û Îshaq re ku Xwedeyeke bi tenê ye, îbadetê bikin û em ê teslîmê wî bibin. Ew umetek bûn, hatun û çûn. Ked û kespa van ji wan re ye, ked û kespa ve jî ji we re ye. Tiştê ku van dikirin ji we nayê pirsin. Wan ji we re digot, Hûn bibin cihû yan jî file, hûn ê bi ser riya rast ve bin. Tu bibêje, Naxêr, riya rast dînê Îbrahîm Henîf e. Ev ne ji muşrikan bû. Hûn bibêjin, Me bi Allah bi Qur'ana ku ji me re hatiye, bi tiştên ku ji Îbrahîm, Îsmaîl, Îshaq, Yaqûb û neviyên wî re nazil bûne, biyên ji Mûsa, Îsa û biyên ji pêxemberan re jî cem perwerdekarî van hatiye, îman aniye. Em tu ferqê naxin navbera yekî ji wan. Em teslimî wî bûne. Ger ew ji ger ew jî bi tiştê ku ve îman pê aniye wek ve îmanê bînin bi rastî êdî ev bi ser riya rast dikevin. Lê ger berê xwe biguherînin bêguman ev di dijberiyê de ne. Li hemberî wan Allah wê besî te be. Ev baş dibihîze û baş dizane. Boyaxa Allah Ma boyaxa kê ji yê Allah hîn çêtir e. Em tenê wî dihevînin. Tu ji wan re bibêje, Ma hûn di heqê Allah de bi me re munaqeşe munaqeşe dikin? Ne ew hem perwerdekarê me ye hem jî perwerdekarê we ye. Emelên me ji me re ne, emelên we ji emelên we jî ji we re ye. Em bi dil û can yên wî ne. Ma qey hûn dibêjin Îbrahîm, Îsmaîl, Îshaq û Yaqûb neviyên van cihû yan jî Yaqûb û neviyên van cihû yan jî fileh bûn? Tu jî bibêje ma hûn bêhtir dizanin an Allah Gelo ji wî kesî ku şehtetiyek li cem xwediyê li gelo ji wî kesî kesê ku şehtetiyek li cem xwe ji Allah wedişêre kî hîn zalimtir e? Allah ji tiştên hûn dikin ne xafil e. Ew umetek bûn bi rastî hatin û çûn, ked û kesba van ji wan re ye, ked û kesba we jî ji we re ye. Ji tiştên van kirine hûn ne berpirsiyar in. Wê hinek însanên bê mejî bibêjin, Ma çi ji qibleya vana ku ew berê li ser bûn berê van zivirand? Tu bibêje, Rojhilat û Rojava yên Allah in, kê bixwaze wê dibe ser riya rast. Bi vî avayî me xwest ku hûn bibin umetekî mûtedîl, ji bo ku hûn ji însanan re bibin mînak. Mînak. Pêxember jî ji we re bibe mînak. Çiqas guhertina ve vê qibleyê kesên ku Allah ev hîdayet kirine ne tê de li ser yên din pir giran bê jî wê qibleya ku tu berê xwe didiyê sirf ji bo yên di din pey pêxember ji yên ku di cî de li ser pêhniya xwe ji dîn wedigerin weqetînin me kiriyê qible. Allah îmana we tu carî vinda nake, bêguman Allah ji bo însanan pir bi rehm û dilewan e. Helbet em zivirandina rûyê te yê ber bi asîmanan we dibînin. Em ê ji berê te bidin qibleyekê pê kêfa te bê. Êdî tu berê xwe bide hêla Mescida Heramê, hûn li ku dibin bibin berê xwe bidin hêla wê. Bêguman ew ên xwedî kitêb baş dizanin ku ew rast e û ji Rebbê wan e. Allah ji tiştên ew dikin ne xafil e. Tu ji yên xwedî kitêb re hemû delîlan jî bînî, dîsa jî nabin tabîyê qibleya te. Tu jî nabî tabîyê qibleyê wan. Hûn ji wan jî berê xwe nadin qibleyê yên din. Ger tu piştê wê zanînê ji te re hatiye, bidî pey kêfa van, bêguman ew çaxê tu yê bibî ji zaliman. Ew ên me kitêb daye van, çawa zoreyên xwe nas dikin, Mihemed jî wisa nas dikin. Tevlî wî avayî jî bêguman komek ji wan bi qestî heqiyê we dişêrin. Heq ji xwedeyê te hatiye. Nebî nebî tu nebe ji yên dûdil. Ji bo her kesî Ji bo her kesî yekî ku berê xwe didiye heye. Ji bo her kesî. Qibleyekî ku berê xwe didîye heye. Naxwe hûn jî di qenciyê de bi hev re bibezin. Hûn li ku dibin bibin Allah wê ve hemûyan bîne cem hew, bêguman Allah bi her tiştî dikare. Tu ji ku derkê wî derkeve berê xwe bide Mescide Heramê bêguman ew rastî ye ji cem Rebbê te ye Allah ji tiştên ku hûn dikin ne bêha ye. Tu ji ku derkê wî derkeve êdî tu berê xwe bide hêla Mescide Heramê hûn hûn jî li ku dibin bibin berê xwe bidin hêla wê Ji bo ku delîlekî mirovan li hemberê we çênebe. Lê ji van yên neheqî kirine ne tê de hûn ji wan netirsin, ji min bitirsin. Ji bo ez jî qenceya xwe li ser we temam bikim, hêvî dibe hûn werin ser riya rast.